מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת סוכה דף טז סי' עמוד א'. לאמיר נעמען די זיבטע שורה פון אויבן ווי די שורה הייבט זיך אן מיטן ווארט גופא. גופא, אמר רב ארמי בר טוביה מיר האבן שוין געהאט רב ארמי בר טוביה מיר האט אונז געזאגט א מימרא, סוכה חרבה ולוה כלים פסילו. א מענטש נעמט זיך קליינע שמאטעס, דאס הייסט איך האב דא עפעס א זאך וואס קומט ארגינעל פון א אנדערע כלי, ס'איז געווען א חלק פון א קלייד, יעצט איז עס דא סתם שמאטעס, וואלט איך געהאט א צייט צו זאגן, מ'רעדט דא לאמיר זאגן פון פשתן, דאס איז א זאך וואס איז גדול מן הארץ, אין די יעצטיגע מצב ווען ס'איז נאר בבלו'ע כלים איז עס נישט א זאך וואס קען ווערן טמא, וואלט איך געהאט א צייט דא צו זאגן, לאמיר דאס גיין נוצן פאר סכך, ס'איז גדול מן הארץ, ס'ווערט נישט טמא, פארוואס זאל איך עס נישט קענען נוצן? און אויף דעם האט מען געזאגט ניין מען קען דאס נישט נוצן. נאך פרעגט די גמרא אז מאי בעוולהי כלים, וואס מיינט דאס בעוולהי כלים, פון וואס רעדט מען דא, געב מיר א משל. אמר אביי, זאגט אביי, מטלוניות שאין בהם שלש על שלש, לא לחזין לא לעניים ולא לעשירים. מען רעדט דא פון א זאך, אזא שמאטע וואס איז נישט דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, דאס הייסט ממש א קליינע שטיקל, אביסל שטאף וואס קומט פון א קלייד, און דאס איז א זאך וואס קיינער האט נישט קיין שום נוץ דערפאר. פאר אן עני איז דאס צו קליין, דאס הייסט די עניים פלעגן האלטן די שטיקלעך שטאף צו איך ווייס אנפילן א פעטש אויף זייערע קליידער, די עושר, אפשר צו מאכן א האנטוך, צו מאכן א טישו דערפון, איז אויף דעם זאגן זיי זאלסטו וויסן די שלש על שלש, נישט די עני קען עפעס מאכן דערמיט, נישט די עושר קען עפעס מאכן דערמיט, און אפילו אזא סארט זאך, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, היות ס'קומט פון א זאך וואס איז אמאל געווען א דבר שמקבל טומאה, זאלסטו וויסן קען איך דאס נישט נוצן פאר מיין סוכה. זאגט די גמרא תניא כפי סייעתא דרב אברמי בר טבימא, איך האב טאקע אזא מימרא, איך האב טאקע א תנא וואס זאגט אויך אזוי אזוי ווי רב אברמי בר טומיא, אז א זאך וואס קומט פון א זאך וואס איז אמאל געווען מקבל טומאה, אפילו אין די יעצטיגע מצב איז עס נישט א זאך וואס איז מקבל טומאה, אבער ס'קומט ארגינעל פון אזא סארט זאך, קען איך עס מער נישט נוצן. איך זעה דארטן אז מחצלת של שיפע ושל געמי, אז איך האב אזא מחצלת וואס איז געמאכט פאר אזא נאטורליכע זאך. זאגט ער שיראהו אז איינמאל וואס איך האב עס צו איבערגעבליבן, ס'הייסט איינמאל ס'איז א כלי אוודאי קען איך עס נישט נוצן, אבער יעצט ווען איך רעד איז שיראהו, כ'האב זאכן וואס ליגן ארום פשוט, כ'האב אביסל איבעריגעהאט דערפון, זאגט ער זאלסטו וויסן אף על פי שנפחת היא מקושרהו, אפילו עס איז שוין ווייניג ווי זעקס טפחים אויף זעקס טפחים, דאס הייסט אפילו נישט דא קיין שיעור אויף דעם, זאלסטו וויסן נאך אלץ, איי משחחין בהן, קען זיך נישט גיין נוצן מיט דעם, היות עס קומט פון א כלי, איז דאס מאל געווען א זאך וואס איז דבר מקבל טומאה, איז זאלסטו וויסן קען איך זיך נישט גיין נוצן דערמיט. איז דאס ממש וואס ער האט דא געזאגט, איז דאס ממש ווי רבי ארבעמי בעל טובי' האט אונז געזאגט. און די ברייתא איז ממשיך דארטן, מחצלת הכלים גדולה, דאס האט בעצם נישט אהער צו אונז יעצט, נאר ער לייגט צו אז מחצלת הכלים גדולה, א מענטש האט א גרויסע מעט וואס איז געמאכט דא פון ראד, פון פון זיך א שטיקלעך העלצער, וואס זאל נאר זיין, זאגט ער זאלסטו וויסן, משחחין בה, קען איך זיך גיין צודעקן דערמיט, ווייל ער האט גע'טענה'ט, אזא גרויסע זאך, א גרויסע מעט, דאס איז נישט געמאכט געווארן פאר א כלי, נאר דאס מוז זיין א מענטש וואס מאכט אזא גרויסע מעט אז מסתמא ער מאכט עס ווייל ער וויל האבן פאר שכח, איז אויב אזוי אז דו מאכסט עס לשם שכח, איז דאס דאך אוודאי א זאך וואס איז גדילה מן הארץ, ס'ווערט נישט טמא ווייל ס'איז נישט קיין כלי, קענסט עס גיין נוצן פאר דיין סוכה. אבער קטן הוא היה משחחין בה. אבער אויב ס'איז א קליינע, דעמאלס זאג איך דיר ניין, א קליינע נוצט א מענטש פאר א קארפעט, זיך צו לייגן אויף דעם, ס'הייסט נישט קיין זאך וואס איך קען זאגן אז ס'איז זיכער געמאכט פאר א סוכה. א קליינע איז א זאך וואס איז א כלי, מענטשן האבן א נוץ דערפון. איז אויב ס'איז א כלי און דו ביסט יעצט מחליט, ווייסט וואס לאמיר עס גיין נוצן פאר סוכה, אויף דעם זאגט ער ניין איי מסכך אין בה קען מען זיך נישט נוצן דערמיט. רבי לעזער און רבי לעזער קוקט זיך און ער זאגט ניין אויף איר מקבלת טומאה, די גרויסע, דאס איז אויך מקבל טומאה, פארוואס? ווייל איך קען אננעמען די גרויסע האט ער געמאכט לשכיבה, דאס הייסט מיר האבן דא א מחלוקת ווייל א מענטש האט א גרויסע, אויף וואס איז דאס געמאכט געווארן? תנא קמא האט געהאלטן א גרויסע מעפ. ס'האט נישט קיין שום תכלית. איז מסתמא האט עס דא צו מאכן סכך, איז אוודאי דאס נישט קיין כלי, קענסט עס גיין נוצן פאר דיין סוכה. א שאנק רבי אליעזר געהאלטן, ניין, דאס איז א זאך וואס איז מקבל טומאה, ער נוצט עס צו זיך גיין לייגן אויף דעם, ער נוצט עס פאר א בעט, אז מען עט זיך קענען שלאפן אויף דעם, און פאר דעם איז א זאך וואס געווערט מטומא, איז ואין מסככין בה, קען מען זיך נישט גיין צודעקן מיט דעם זיין סוכה. זאגט די גמרא ווייטער חוטאת בגדש, האט מען געלערנט אין די משנה, א מענטש וואס האט א גדש, האט א שטרוי הויפן, און ער גייט דא ארויס קרעצן אביסל שטרוי פון אינמיטן, און אויף איינמאל האט ער דא ווענט, האט א דאך, טראכט ער זיך געוואלדיג, ס'איז גדילה מן הארץ, ס'איז אינו מקבל טומאה, כ'האב זיך א מורא'דיגע סוכה. האט די משנה געזאגט ניין דאס טויגט נישט, פארוואס? ווייל ס'טייס ולא מן עשי, ער האט נישט דא געלייגט קיין סכך, דאס איז אלעס געשען נאכדעם וואס ער האט ארויסגענומען אינעווייניג, די תורה זאגט אונז איך מוז מאכן א סוכה, און פאר דעם זאלסטו וויסן האט די משנה געזאגט דאס טויגט נישט. זומער אבינו זאגט אבינו, לא שני אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה, זאגט ער ווען איז דאס געזאגט געווארן די משנה אז איך קען נישט נוצן אזא הויפן און גיין מאכן א סוכה אינעווייניג, דאס איז דווקא אז ס'איז נישט דא קיין חלל, ס'איז נישט דא קיין ליידיגע חלק אינעווייניג. אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה, אבער אויב אינעווייניג איז דא א געפ, לאמיר זאגן פון א טפח הויך, כאטשיג א טפח הויך, ס'מוז אויך זיין א שיעור פון א סוכה זיין על זיין, קוק איך דאס אן יעצט כאילו איך האב שוין דא א אוהל, יעצט ווען איך פאק זיך אן העכער דעם, לייג איך זיך ארויף שטרוי העכער דעם לאך, דאס הייסט איך האלט דעם געפ אינבעטווין, און איך הייב אן ארויפלייגן שטרוי העכער דעם, און איך מאך עס מיט די כוונה איך וויל עס מאכן לשם צל, איז אויף דעם זאלסטו וויסן א רייזע סוכה איז דאס א כשר'ע סוכה, דאס הייסט ווען דו קומסט יעצט ארויסקראצן די דאך האסטו שוין געמאכט דא, דו האסט עס געמאכט אויף א לאך דאס הייסט איך האב דא א אוהל, יעצט גראדע א וואנט וואס איז נאר הויך איין טפח איז טאקע נישט קיין כשר'ע סוכה, איז וואלט איך געלאזט מיין הויפן אזוי, איך האב א לאך אינעווייניג וואס איז זיין על זיין הויך א טפח, איז דאס אוודאי נישט קיין כשר'ע סוכה, ווייל די ווענט זענען צו קליין. סאו וואס מוז איך דא טון? איך הייב אן אריין קראצן און איך נעם ארויס, און איך בין מסכן די ווענט. אין די ווענט נישט דא קיין דין פון תעש ולא מנוסי, נאר אויפן דאך איז דא. איז פאר דעם קומט אויס אז איך האב דא א שנח'ל אל תהפך, און זיין אל זיין. קומט דאך אויס אז יעצט האב איך דא געמאכט א געהעריגע סוכה. ווען איך האב ארויפגעלייגט די סכך האב איך עס געמאכט לשם צל, האב איך דא געמאכט א געהעריגע סוכה, גראד זענען די ווענט זענען צו קליין, פיין, עסטו גיין יעצט עסטו ארויסנעמען עסטו מאכן די ווענט העכער, און מיט דעם וואס דו האסט געמאכט העכער די ווענט, א רייזע סוכה דאס איז א כשר'ע סוכה. זאגט די גמרא תניא נמי הכא, החוטא דבגדוש לעשות לו סוכה, א רייזע סוכה. האבן מיר דא א ברייתא וואס זאגט אונז זייער קלאר, נישט אזוי ווי די משנה זאגט אונז, אז איינער וואס איז חוטא דבגדוש, ער קראצט אויס פון א גדוש איז דאס אקעי, ס'איז א סוכה. נו, איי וואו אן אנט נאר דיינע סוכה? אונז האבן דאך געלערנט אין די משנה דא אז ס'איז נישט קיין סוכה. אלא לאו שמיה מינא כדרב הינא. נאר וואס מוז דאך זיין אזוי ווי רב הינא? אז ס'ווענדט זיך. אונזערע משנה וואס זאגט מיר אז ניין דו קענסט נישט נוצן אזא זאך, א חוטאת בגדש טויגט נישט. רעדט זיך אן קיין חלל טפח. פשוט א פילע הויפן און ער הייבט אן ארויסקראצן. אויף דעם זאגט די משנה זייער גוט. קענסט נישט נוצן. תעשה ולא מנעשי. מה שאין כן די ברייתא זאגט וואס איז יא גוט, רעדט זיך מיט א חלל טפח, כ'האב א חלל טפח אוודאי איז עס כשר. זאגט די גמרא איכא דרמי לא אמר מ אז דא אנדערע וואס לערנען דאס נישט פשט אז רב הונא האט דא געגעבן א הסבר אויפן משנה און געזאגט די משנה רעדט זיך נאר אין אזא פאל, נאר האט עס געלערנט כאילו ס'איז א סתירה. און ער זאגט אזוי, תנן אונז האבן געלערנט אין די משנה אחרותית בגדש לעשות לסוכה אינו סוכה. ער פרעגט א סתירה. אונז האבן געלערנט אין די משנה אחרותית בגדש טויגט נישט. און אויף דעם פרעג איך די וואו תניא אונז האבן דאך געלערנט אין א ברייתא א רייזע סוכה אונז האבן דאך געלערנט אז ס'איז יא א סוכה און אמר רב הן אויף דעם ענפערט רב הנה לא קשיא כאן בשו י שם חלל טפח במשך שבעה די ברייתא רעדט זיך טאקע אין א פאל וואס ס'איז דא א לאך דארטן ער האט עס ארויף געלייגט לשם צל נאר יעצט דארף ער גרעסער מאכן די ווענט איז אוודאי חוטא דברודישע איז עס גוט כיון שאין שם חלל טפח במשך שבעה, מה שאין כן די משנה רעדט זיך אין א פאל וואס ס'איז נישט דא קיין חלל טפח, קומט ער און ער גייט פשוט ארויס נעמען, האב איך א פראבלעם פון תעשה ולא מנעשי, זאגט מיר די משנה זאלסטו וויסן, איינער סוכה, דאס איז נישט קיין כשר'ע סוכה.